Thal kan duhmi cu online ah hin uh, na video kha avan lang ngai i atu na piang thar lo shin than na si lo ti hi an chim peng i shin than pian thar timi hi piang thar timi hi a sullam zei da se Boy Jesu kan nun hlun vialte hlawt takin Boy Jesu Khrih kan zumnak khamnak kan fiannak in kan nun kha kan pian thar si cu mm. kan ve Boy Jesu Khrih khamnak kha zakhat ah zakhat in kan pom i mu a kan khamnak kan pom hnu ah kan nunning ah a langmi ka pianthar ti si cu cucu Bawi Jesuh Khrih nih Nicodemus sin zong ah rak chimmi kha makha si Nicodemus cu Judah zumhnak in a phung in a kalmi si Bawi Jesuh Khrih nih si lo atu Judah phung in kan chimmi phung ah na pian thar i na hrin ṭhan i ti le thlarau in tipilnak nih in hnuah a timi kha a ngaingai tiah cun kan nupa chungah ka chuak kho lai lo e ka lut ṭhan kho lai lo e tiah Nicodemus nih a timi zong kha a hmaan cu a dik cu na cucaah cun pianthar timi cu Bawi Jesuh Khrih kha ṭha te kan zumhnak kan i fiannak le a kan khamhnak fek tein kan i tlaihnak in kan nunmi kha kan pianthar cu si cu mah ti siah cun Na piangthar ko teh. Ah midang nih an ti ning in cu piangthar lo men ko lai. Ziah. Midang nih an ti ning a cheu khat tham cu hallelujah ti mi hna pe piangthar an ti ko cu. Cheukhat cu alam mi hna ka piangthar an ti ko cu pianthar lo lam kho tu ka se ko cu a cheukhat cu kut beng mi hna long ka piangthar an ti cu te ma zong cu akut beng lo le piangthar la lo an ka ti chan he a vai alam lo le piangthar la lo an ti chan he hallelujah ti chim lo le piangthar an ka ti chan se ko nan kha paul nih khan cu a ka dawn lem lo e pathian ka zumnak kha fek kha bantuk a ka timi hna an zumnak le keimah ka zumnak khan ka zumnak hi khanak an mah nakin a zor la ti ka zum hrim lo pathian ka zumnak hi paul nih ka zummi cu kan hngalh a timi ka si cu i know whom i believe ti do si cu kai ka zummi cu thatin pe kan hngalh ve cu Cucaah cun zeitin ka ti zong an ka piang thar lo capo pakhat kan chim la mu biaruah dawh si ko bungkhua i pastor rak tuan mi reverend ni vung hi siangbawi te kuttang ah bible siang a chuak mi si cho ani hi siangbawi te zum nak te kan tha te le zum ve mi si le khua pakhat ni hin wa khua min chim ko ning an mah ni chim mi sa mu ral pe khua pawl ni an ni hi hlim sang a pya thar men si cho kha te ka ral pe pawl ni bung khua pastor ni vung chu a pya thar lo tuk lawan chung khua kai la lo tian ti cho bung khua min pawl ni khan an vati cho ka pa ral pe pawl ni bung khua pastor reverend ni vung chu van chung khua kai la lo pyang thar lo tuk anin ti tia an ti chu reverend ni vung ni ale mi na chu an thei lo tuk le si pathian ni chun vancung khua a kai ding le kai lo dingmi biakhiahnak a tuah ahcun ralpel pawl cu ai sawm liam hna la lo cu salama amah no amah tin do khia te ko la cu ralpel pawl cu ai sawm nan ka khia piu tin hala ati cho le kaman tu ka se an ma du pa un bian khia ve le ani chu chun hel ta la ye ha pyar thalo je an ti mi nakin kan ma le pathian kan pe tlai nak je tlukin da fe je tlukin da kan zum ti tu kha ke cho be pi dewa tin ka cha ko atu kanmah mino caah cun Khrinchan mi nih kan nun osi ok timi cu atu inward ase chunglei chunglei in thlen masat in chunglei in khan lenglei in kan tu asarnak kan langter ok si ti i um voi tampi kan khrifa bu po ka zo tika hin an ni an mu na ding ah cun tu worship sak lio i kut thlir le hallelujah ti hi piang pianthar hrinṭhan ah an ruah tawn i mah hi a hman a hman deuh lo tiah ka zumh ve tawn a caan ah cun nan zumhnak le ka zumhnak he mino pawl kan zumhnak he aa khat pat nak cu mino pawl nan zumhmi hi a hmanmi si a hmanmi ka ti tikah mu a dihlak te si ve lo e sihmanhsehlaw kan nan pa le pawl nan nu le pawl nih pianthar an ti mi kha lam sasawh hna hallelujah ti sasawh hna kuthlir sasawh hna kutbek sasawh hna asi cun mino pawl in nan zumh na ka dik dek ko la man dek ko la pom ko kha mah ti sia chun hal than kan du mi chu tu hi facebook ah na lar ngai na lar nak in kan chim ko la hallelujah ti hi na pom lo an ti ma he zai zai da chang ma kha ma liawa khan Hi cu Hallelujah timi cu Hebrew holh a si maw? Ni kan theih ko cu. Le an kan chimh ning ah cun Hallelujah ti cu Bawipa min cu thangṭhat si ko seh, Bawipa cu thangṭhat si ko seh ti kha si. An kan chimh ning ah mu Lai holh kan leh si ahcun Hallelujah ti cu thangṭhat si ko seh ti si ah ti cu Yahweh in an lakmi kha si i Hallelujah ti cu Bawipa min kha thangṭhat si ko seh ti Hebrew holh a si. kan lai holh in bawipa min thangthat ko se ti kan chim peng ve ko cu ca cun hebru holh theng in pathian thangthat hi pathian nih a cohlan mi si theng lem lai lo ti ke ka zumh bawipa min cu thangtha si ko se tiah kan thlacamnak zong kan chim cun hiti kan biachimnak zong kan chim lengmang ko sihmanhsehlaw cu cu kha kan lai holh ten pathian kan thangthat ve ko mi hebrew holh theng in na thangthat la ti chu ane pal tin ka ruat a ngai ngai te cun bo Jesu Christ zong hi hebrew holh rak holh lo chu aramic holh do holh cho cun bible ca zong khi karik holh nan tial le hebrew holh in hal lu ti tial le lo chu chu ca hebrew holh a thangthat tu mi ni thangthat ve ko na se poi bak lo sima selo hebrew holh theng nang zong na thangthat ve ko la ti an kan ti mi an kan force mi ka ti lai cu an kan hnek mi han palh ka ti kawl holh bak lawng in pathian in thang ṭhat la ti samhan ve lo cu mirang holh bak lawng in thak in thang ṭhat la ti samhan lo cu hebrew holh lawng in hallelujah ne ti la ti samhan lo cu cu ca cun kei ka ti tawn mi cu lunglawm tein pathian in kan thang ṭhat bawipa na min thiang cu thang ṭhat si ko se ti thla kan camnak zong ah kan chim Hebrew holh in hallelujah ti si. Cucu Hebrew holh ka ni khat na thiam bal lomi nih hallelujah ai ti Pathian min cu ve Hebrew holh in ka thangthat ti kha ani pal deuh ruat in ki chu ka ruat pen ko. Number 1. Number 2. Muslim pawl hi Muhammad ni in Arabic holh in Pathian bia hi thei. Cu ca Pathian bia hi Arabic holh lo na sin ti an Quran an Bible ca hi midang Bible holh in leh khawh si lo kannih cu Pathian bia cu kanmah aw cio tian kan theih khawh tian ruah ca Bible ca vialte kan leh hi so Bible ca kan leh piak ko le kan holh te thangthat ko mi cu a Hebrew Jesuh man ne chim lo mi Jesuh Arabic holh ne chim mi cu a Hebrew theng theng in thangthat la ti kha chu an i palh rua a thangthat mi nih thangthat ko hna se poi bak lo kha chu mu thangthat chu sualnak um lo sualnak um lo sihmanhsehlaw keimah nih hep ruhol in ka thangthat bantukin nangmah zong nih hep ruhol in thangthat ve an kan ti mi tu chu hman lo tin kruwa ko buddhist pawl zong hi pali an ti mi holh lawng hin do buddhist hi biak kho si ve chu pali khi phung hi sianginn a kaimi vialte phungci zong kaimi vialte ki pali cawn si caw pali hol le cu ti ti ti khan thiam thlan cam zong a pali hol non cam cu kan ni cu silo pathian nih cun kan kan lai holte zong a thei ve ko ti kan zumh ca lai holte thla kan cam ko mi cu a cu cu la thla va cam laki hebru hol va tel theng kha heb tin ka chu ka ruan bak lo so this cun thangthat tinak se ma ti se cun um siri kan van hal nikla o mirang holin siri ni zai zai da ti kan van hal la okay hol ka thei dinga te ko praise ye the lord praise ye the lord okay okay siri kan van hal la mo hey siri what's the meaning of hallelujah as an exclamation yes as a noun it means

What's peace? Peace kalama. Peace be with you ti khi si uh, uh, greetings deuh khi si ruwa kate e ma ke shalom an kan ti ton shalom kan ti ve ko asnan shalom ti naka naka naka ti lo rong khan naka huat ti nak silo i ma shalom hin chim shim hau ka khruifa bun ra chun shalom hin chim shim hau ti nga jo man than ti lo mara kan extreme da kan ruwa khan chun zeizong vialte man ti lo kan laimi nih an ruah ning ahcun tikah hallelujah hi ti chimmi hi power nge in ti cu ma cu ke ba zong ka thei lo nai ke ni va chim lo ti cu hebrew mi nih hallelujah an ti mi cun da power cu va nge nga ka ti hol cu pathian min cu thang that sakau se praise the lord ti sakau i cu cu zei hallelujah ti hebrew hol i va chim

sihmanhsehlaw kanmah an kan titer mi na ti lo caah na piang thar lo an kan ti mi tu hi cu an pang mm hallelujah ti chu boipa min thang thas ko se ti se boipa min thang thas ko se ti mi chu na chim peng ko chu ta ko aman ko okay ma ti sia chun atu um ka i US Khrihfabu i kan um, kan chim pengmi tu na pum i kut thlir i hallelujah na chim na chim hrimhrim hau or um, tu tluk hna kho chun hol thei lo hol hna he uh, pathian kan theihnak khi pathian a thei mi hna a langhternak si that's a sign of a real um, Christian tu khi an ti ton ma khi zei zei dan na ruah na ruah dan zei tin da se hol thei lo na um tluk na ma po khi atu na thei bantukin mu Pentecostal movement ti mi cu American ram e chuak mi si 1890 hrawnghrang ah ai thawk i 1910 hrawnghrang ahcun biatak tein American ram ah a lang cu mu Pentecostal movement timi hi maka kha Africa ram ah va kal World Council of Churches nih thatin document an tuahmi si Africa ram ah hin khuang nganpi pakhat le khuang fate pakhat an tum man cu cun pathian an rak thang tat i pentecostal movement kha cuka cu va phan mm. kan nih laimi hi a ngai ngai te cun khuang fate pakhat le saki tummi kan si kan lama hin mm. sihmanhsehlaw africa ram ah rak phanmi khuang nganpi le khuan fate kha india ram i ummi khasi pawl nih an va hmuh i khasi ram ah ni kalpi khasi khan Mizoram in Manipur ram in Laitlang ah rak phat ve mi si. I kanmah nih hlimsang tiah kan ti. Hika American Agricultural Movement tiah. Le ka kha ma kha kan kha movement ah khan khuang pi khuang te kha pal ka te lo asual ka te lo sema selo kon ma kan man lo bal lu mi kha kha arak ti ta mizoram na le bang an wa tuki kha khuang pi khuang te ka mu ka ko poina kom lo sual se lo setan zong se lo kha khuangpi khuang te imrusen bantuk khan adunai na chimmi tluk te hna le lam te hna hi anom deuhnak le kut va thlir le kut va bengh te hna cu anuam deuh hrim ze he dai lo tiah cun music musical festival i kan kal tikah siloma bass hna vong tham he zapi anong au tikah cun ka ka ho po zong lam va duhnak lungthin kha si mana khan mino ca cun zeimaw ai zu hna van din i van rit not nya bang acun automatic an chuak biaknak tu acun zuri kha ka ti dunak si lo nain kha pathian thang that le ma kha emotion kha ai phone tika hin a kut va thlir le va lam te na chu um ti chu karwa asual mo sual hla ma an pe lai nak te se ko sima slo khan ni khan christianity kan ti ka mo christian kan si na khrifa kan si na ke alang tab deu hlei ti chu ka ruat pak lo Baibal caah a awnmi ringawn in thangṭhattu, thanglawi in thangṭhattu, ṭingṭang in thangṭhattu ti um hmaan kan thangṭhat ko lai. Cun an ti lengmangmi cu Miriam kha religion an tan i an hong chuah tikah Miriam a laam Moses fan lo maw a laam ti tinan ti si ee laam ko hna si poi lo laam zong ka sual lo sihmanhsehlaw kha an laammi le an thangṭhatmi le an kut an thlianmi nih hin Pathian Khrihfa Pathian kan zumhnak hi a langhter deuh an timi cu ka pom lo. Mm. Khrihfa kan sinak taktak cu kan nunnak nih a langhter awk a si. Mm. Kan ziaza nih a langhter awk a si. Paul nih Korin khuami hna sin i ca kuatmi ka si. Mm. Nunning hlun kha a lo i nunning thar in kan nung a ti bantukin nunning thar in kan nun awk a si. Kan nun nun hlunpi he nun i cu sehzung zongah mi he vai sik thiam thiam si lo maw laimi piangthar mi se zung ah mi he ni si tuk an ti cu a scola mi have a scola hr ka chuan le ka thai ngai ko piangthar cu ka ban tuk na kan do mi su mi mi si til dot na ka kan si cho kan nun je kan vaya cun bible chaning a se cun Nanmah pakhat le pakhat nan i dawt si ahcun midang nih a ka zultu a si tiah an in theih hna lai tiah daw Jesuh Khrih dah kan ti cu. Cucun kan i dawtnak hi midang nih aw hi nai Jesuh Khrih zultu pei an si cu ti an kan theih ding tu hi a biapi i khakha kei nih cun Khrihfa kan sinak a laknak a si ti kha dawtnak tu kha si deuh le ngai kan kut kan bek le kan thlir le kan army nak hin cun dawtnak tu hi Khrihfa kan sinak a laknak si deuh tiah ka ruah. I like that. A fiang ngai. Thank you. I donghnak cuma hal kan du mi cu kan podcast si mino mino hna cha deuh a si mino hna sina message um Chim duhmi na nei maw? Keimah cu ka chim lengmang i ka kum upa cang i mino he hin kan karlak khan kep nganpi um ti ka theih ko. Sihmanhsehlaw American ah a ummi Laimi mino hi atu tiang ka zoh tik na ah hin ka ruahnak nakin ah zei kan ti kha an advance deuh an advance deuh ngai ngai a cheu khat cu hi ka a chuak mi an si ko nan lai hol tha te nan thiam mirang hol tha te nan thiam cu ca cun kan mi phun kong tuak ding zong hi a pipi number wa kha number one a selo pathian zumnak kong ah tha tein fact tein zoom mi emotion si lo in tha tein effect tein a zoom mi khrifa mino nan tam lo ah cun next generation ah hin kan Khrihfabu hi kan biakinn pawl hi zuar an hau ve lai le capo in ka chiam i sinain ka capo mi kha ka lungtak zong ai tel pah tahchunhnak kha atu ah ICBC nih khin inn nganpi pakhat million panga an ti rua ka palh lo ahcun mu sak ṭhan Indiana. Indiana. Mm. Indiana Chin Baptist Church nih ṭha tein a tu i Sunday school pawl le mino pawl hna ṭha tein kan zohkhenh hna i a zumhnak fek kan pek khawh hna lo ahcun hi hnu kum hra maw kum hlinga maw kum kula maw khi innpi ke zuat ṭhan ha ko men ko. Mm. kan hnu le sa thong chin kan chim chu mu 12 million in ati ni lebang chu biak na sa atam ning tam ning 12 million kan ne krifa bu 1 million kan ni kholo cho 12 million sak chu mu tha ten mino pol pathian zup na ka fek te kan dir pina lo chun hi nu kum kul amu kul kul kum nga mo zuar than hawla mirang pol song kan sor ve ko chu Cucah cun mino pawl biatak tein Pathian zumhnak dingah kar kan hlan khawh nakhnga training a hau ting khi cu ka ruat. Mm. Le biadohnak na ti ca mum a van chim la. Mm. Siangbawi te nih hin Hakha hin Bible conference timi kum khat voi khat an tuah. Mm. ca a thiam lomi Baibal siang zong a kai lomi khuate ah Khrihfa upa a ṭuanmi le mi vialte kha an ra le Baibal thiamsang pawl nih cawnnak kupkhat ah voikhat lengmang an tuahmi ni thum maw nili maw an cawng tawn cu khakha Laimi kan zumhnak ah a fek tiin a kalmi si hi kan thei tawn lo Falam pawl nih kan hngalh tuk an kan timi cu Falam le tidim ni keimah bak in ka chimmi si a ka chimtu zong tu tiang kai chim cha ri Hakha le Thlantlang he Bible conference ṭha tein nan neih ca bu nan ṭhen lo deuh an ti tidim le Falam cu Bible conference kan ngei lo le bu kan i ṭhen tuk an ti le ika American ram zong kan i ṭhen tuk ko cu kan khua hin Falam church panga um Hakha cu pahnih lawng pe kan um ko cu cucaah cun kan i ṭhen lonak zong hi Bible conference kan rak tuah ruang a si ti an ti bantukin kanmah mino pawl zong kan zumhnak fehnak dingah tampi cawntan hna cawnpiak kan hau rih ti ka ruah ve zetan ti hnga mino camp lawng si loin mino training lawng si khi CBC cu nih a tuahmi lawng si loin mu fa bu kip nin thate kan ti long long ah hin chat zong hi maintain kan tuah khawh lai kan khrihfabu zong maintain kan tuah khawh lai i hi atu lio CBC USA zong hi hmai le atu bantuk an dir la chu lo ah cun CBC USA zong ha rawk kho ti ka ruat ko se mantok thank you so much i uh, nangma he mino le sina na chimmi se kai nu le pa le sina ka ban chim ve lai e kan nu le kan pa hna ni um an ruah awk a si ko tiah ka zummi cu kan mino caah zeitindah Bible hi fiang tein an theih khawh la timi hi atu mino a tam deuh cu biakinn ah zarhpini tin te kan ra ko sinain thazang zeihmanh kan i la lo i Bible te tak in khin thazang kan i lak lo tikah hin sau a ngu kho lo mah ruangah cun kan nu le kan pa pawl zong hi zeitin dah zeitin khin dah kan tuak dan zong khin out of the box kan tuak hau kan fale hi kan miphun le kan i kan khrihfabu te kan mah lai hol i chin khrihfabu te hi an dot khonak ding ha caah je pol da kan tuah la timi hi invest ki kan tuah deuh hau e kum khat ve khat tu camp tuah na he um ma long hi za ti lo e zar tin te kan tuah kho mi minoun ha cha je na bible tha ten an chong la timi he kan ru doh a hau ko tiah zumhnak ka nei. Okay, tha tuk. Uh, kha pawl zong kha mm. atu akan zoh bi pawl nu le pa nih zoh bi sia cun an zoh ko la. Yes. Ka oi ka ka microphone ya la biru va si ko cha. Nga de wakla